Nod y prosiect yw ceisio lleihau nifer y cleifion sy'n dod i'r ysbyty pan nad oes angen iddyn nhw. I'r cleifion hynny sydd wedi cwmpo ac efallai heb gael eu hanafu, maen nhw mewn perygl o'r hyn rydyn ni'n ei alw'n orwedd am gyfnod estynedig, sef aros ar lawr am unrhyw gyfnod dros awr o hyd ar ôl cwmpo. Gall hynny fod yn niweidiol iawn i bobl, yn enwedig i rhai dros 65 oed a rai hŷn na hyn. Cyn hyn, yr unig opsiwn oedd bod asiantiaethau gofal cartref yn ffonio am ambiwlans. Nawr rydyn ni'n gallu rhoi'r cyfle i bobl yn y gymuned ym mhob rhan o Abertawe beidio â bod angen ambiwlans neu beidio â mynd i'r ysbyty. Fe benderfynon ni dreialu'r syniad hwn. Therapydd galwedigaethol sy'n gweithio yng Nghyngor Abertawe gyflwynodd y syniad. Felly, mae'r therapydd galwedigaethol wedi ein helpu ni i ddysgu am ap iStumble. Ap yw iStumble sydd ar gael i'w rhoi ar ffôn unrhyw un. Cafodd ei greu gan wasanaethau Ambulance Cymru a Win Care. Offeryn asesu risg ydyw yn y bôn. Gall unigolyn sy'n ei ddefnyddio weithio ei ffordd drwy gyfres o gwestiynau ac ar ôl cyrraedd y diwedd, bydd yr ap yn dweud a yw hi'n ddiogel i godi'r person hwn. Mae SimpliSafe wedi bod yn siarad am hyn gyda ni ers cwpl o flynyddoedd. Maen nhw wedi bod yn awyddus iawn i'w dreialu, ac fe lwyddon ni i gael gafael ar rywfaint o arian rhanbarthol i brynu cyfarpar o'r enw Camel. Mae Camel yn galluogi pobl i gael eu codi yn y gymuned. Yna, fe wnaethon ni weithio gyda Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a'r tîm Atal Cwympiadau, i'w galluogi i gael hyfforddiant ac adeiladu'r adnodd yn SimpliSafe. O ran y gwasanaethau cymdeithasol, mae'n atal pobl rhag dod yn ôl i'r system, a bod angen pecyn gofal arall arnyn nhw. Maen nhw'n aros gyda'u darparwr presennol ac maen nhw'n gallu bod mor annibynnol â phosibl, heb yr amhariad o orfod mynd i'r ysbyty neu gael ambiwlans yn cyrraedd eu cartref. O safbwynt Simply Safe hefyd, am ein bod ni'n gweithio mewn ffordd mor ymarferol gyda'r cleifion, rydyn ni wedi gweld yr effaith emosiynol y mae wedi ei chael arnyn nhw hefyd. Felly mae wedi galluogi i'n cleientiaid fagu hyder yn y gwasanaeth y maen nhw'n ei dderbyn, gan wybod bod ganddyn nhw rywun cyfarwydd ar ben arall y ffôn sy'n mynd i ymateb iddyn nhw os bydden nhw'n cwmpo. Mae wedi magu hyder ynddyn nhw i ymddiried yn y staff. Felly, cyn bodolaeth y tîm, roeddwn i'n gweld y gallai cleientiaid gael codwm bosib ac na fydden nhw am ddatgelu hynny rhag ofn y bydden nhw'n gorfod mynd i'r ysbyty. I'r person hwnnw, rydyn ni'n osgoi'r holl faterion iechyd y gall gorwedd am gyfnod hir ei achosi, sy'n cynnwys bob math o bethau, deliriwm, amhariad gwybyddol, niwed i'r arennau, dad hydradu, diffyg maethiad. Mae'r staff yn teimlo bod ganddyn nhw lawer mwy o ymreolaeth a'u bod nhw'n llawer mwy ymwybodol o gwympiadau. Felly maen nhw'n chwilio am arwyddion meddal yn gyson, Maen nhw'n chwilio am heintiau posib, ac maen nhw'n ein gwneud ni'n ymwybodol fel ein bod ni'n gwybod sut i gadw llygaid ar y cleiant hwnnw, a'n bod ni'n gwybod bod cwymp posib ar ddod. Allwn ni ddim ei wneud ar ben ein hunain ym maes iechyd. Felly, roeddwn i'n llawn brwdfrydedd pan ddywedodd Amy ei bod hi'n awyddus i edrych ar y prosiect hwn, a symud ei syniad yn ei flaen. Roedd y ffaith bod SimpliSafe eisioes yn rhan o hyn yn wych, ac maen nhw wedi bod yn gaffaeliad mawr o ran gwneud y gwaith a symud pethau yn eu blaen. Mae'r dysgu wedi bod yn wych. Mae gennym ni fynediad at rai arbenigwyr sydd wedi bod yn agored a hyblyg iawn gyda ni. Rydyn ni'n gofyn cwestiynau ac yn sicrhau arbenigedd o ran sut rydyn ni'n mynd drwy unrhyw fath o brosiect gwella ansawdd. Mae hyn wedi bod yn dda o safbwynt ein cadw ni ar y trywydd iawn o ran yr hyn y mae angen i ni ei wneud, fel na fyddwn ni'n rhuthro i ehangu, ac i wneud yn siŵr bod yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn y lle cyntaf yn gadarn a bod gennym sylfaen dda i allu symud ymlaen yn hyderus. Rydyn ni wedi dechrau'n fach am reswm da. Rydyn ni am gael pethau'n iawn cyn i ni ehangu. Mae cyfle i gefnogi 1,000 a mwy o gleifion yn y sefyllfa hon, p'un a ydyn nhw'n derbyn gofal cartref a ph'un a ydyn ni am ystyried prosiectau tebyg yn ein cartrefi gofal a'n cartrefi nyrsio. Mae poblogaeth enfawr allan yna a allai elwa o'r gwasanaeth hwn, a gorau po fwyaf o bobl y byddwn ni'n cefnogi yn y lle iawn yn eu cartrefi eu hunain, a'u cadw draw o'r gwasanaethau gofal eilaidd.